Gutt, ech soen Iech Merci, dass Der komm sidd. Ech wëll domat ufänke fir op dat ze kommen, wat haut de Moien net hei am Nationalvirstand passéiert ass, mee zu Bréissel. A grad esou wéi et no den Terroruschléi zu Paräis war, wëll ech och hei nach eng Kéier als OGBL soen, dass eis net nëmmen déi Terroruschléi haut de Moien zu Bréissel schockéiert hunn an dass mer par rapport zu de Famillje vun de Victimme vun deenen Uschléi eist Bäileed ausschwätzen an eis Solidaritéit mat all deenen, déi blesséiert sinn, an eis Solidaritéit och mam belschen Vollek, mee dass mer och nach eng Kéier ganz kloer soen, dass mer déi Crimen, op dat heftegst veruerteelen. Dat si Crime géint d'Mënschlechkeet, dat si Crime géint eis Wäerter, géint eis demokratesch Wäerter an eis Fräiheeten. Mat esou engem Terror a Gewalt si weder politesch, ekonomesch, nach sozial oder kulturell Problemer ze léisen. Et ass evident, datt déi Leit, soufern se sech net selwer an d'Lut geschoss hunn, mussen zur Rechenschaft gezu ginn. Dat gëllt grad esou fir hir Hannermänner. Ech wëll awer och dat heie soen, an ech mengen, dat gëtt elo erëm eng Kéier ganz vill gesot, datt et déi absolut Sécherheet géint esou Terroruschléi net wäert ginn an dass och muss ganz kloer gesot ginn, dass een net däerf op d'Spill vun den Terroristen agoen. Mer mussen oppassen, dass mer als Äntwert op den Terrorismus net eis eegen demokratesch Rechter a Fräiheeten, de Schutz vun der Privatsphär an esou weider A Fro stellen, dat wär genau dat, wat sech déi, déi déi Terroruschléi do maachen, sech géife wënschen. An ech wëll och hei nach eng Kéier, grad esou wéi mer et no Paräis gemat hunn, och nach eng Kéier soen, och wann dat ëmmer schwéier ass, genau an esou Situatiounen, datt hannendrun et och net esou ka sinn, datt ee mengt, et kéint ee just mat militäreschen a repressiven Äntwerten déi Problemer do léisen. Hannendru steet finalement och de Kampf fir d'Demokratie, net nëmmen an Europa. Virun allem heescht dat, datt een och net déi autoritär, antidemokratesch Regimmer ënnerstëtzt an deene Regiounen, wou villes elo hierkënnt. An et heescht och, dass een, an dat gëllt besonnesch fir Europa, wou an all deene leschte Joren d'sozial Inegalitéiten extrem gewuess sinn, dass een och do weess, dass eng Gesellschaft muss do Äntwerte fanne fir net ëmmer erëm Brutstätten ze produzéieren, Näschter ze produzéieren, wou och den Terrorismus dohier kënnt, och dat muss an deem Zesummenhang gesot ginn. An Der kënnt Iech virstellen, haut de Moien sinn déi Noriichten erakomm, während mär eisen Nationalvirstand haten. An dann ass et logesch, dass et net esou einfach ass, iwwert eis Sujeten esou einfach ze schwätzen. Eis Sujeten, déi dann gewerkschaftspolitesch Sujete sinn, vill, déi mam nationale Plang ze dinn hunn. Wéi gesot, et ass net esou einfach. An trotzdeem hu mer eisen Nationalvirstand gemat a mir probéieren dann och elo op déi wesentlech Punkten anzegoen, déi mer haut de Moien diskutéiert hunn. An ech géif deen zweete Punkt nennen, Dialogue social, also Sozialpak, fir e Bilan ze maachen. Mir hunn doriwwer diskutéiert, wéi mer am Moment am sozialen Dialog stinn zu deenen eenzelne Säiten. Déi eenzel Säiten ass op der enger Säit d'Regierung, An op där anerer Säit d'Patronat hei zu Lëtzebuerg. A Bezuch op den Dialog mat der Regierung muss ee soen, datt mir an deene leschten Deeg a Wochen eng ganz Partie vu positiven Accorden erreecht hunn. Dat sinn Accorden, déi engersäits zeréckginn op Deen Accord, dee mer mat der Regierung den 21 November 2014 gemat hunn am Kader vun den Diskussiounen, eiser Oppositioun géint de Spuerpak, bekannt och ënnert dem Numm Zukunftspak, an et sinn awer och Accorden, déi doriwwer erausginn, an dat ass positiv a mir félicitéieren eis an d'Regierung, dass mer do zesumme konnten Solutiounen treffen. Besonnesch erënneren ech drun un eisen Accord mat der Regierung a Bezuch op d'Bourse vun de Studenten, wou et eis erreecht oder wou et eis gelongen ass, dass an Zukunft d'Bourse wäerten un d'Entwécklung vun de Präisser adaptéiert ginn. Se ginn indexéiert, an zwar ab dem Joer 2018, an dat ass eng ganz, ganz wichteg Saach. Ech denken dann awer och drun un deen Accord, dee mer elo virun e puer Deeg fonnt hunn a wou mer konnten a Präsenz vun de Ministere Kahn a Meisch an zesumme mat dem Generalsekretär vun der CGFP konnten e positiven Ofschloss matdeelen iwwert déi zukünfteg automatesch Upassung vun de Prestations familiallen, net nëmmen un d'Präisentwécklung, also net nëmmen eng Indexéierung, mee un déi allgemeng Lounentwécklung, an dësem Fall de Medianloun, an dat ass och e ganz positiivt Resultat, well mer jo wëssen, dass zënter 2006 d'Prestations familiales désindexéiert sinn a well mer wëssen, dass zënter laangem eng ganz Partie vun deene Prestations familiales, séif et d'Kannergeld oder séif et d'Allocation rentrée scolaire, séif et aner d'Prestatiounen, déi drënner falen, net méi un d'allgemeng Akommesentwécklung ugepasst gi sinn, an dat ass positiv. Ech wëll awer direkt hei soen, ier Der d'Fro stellt, dass dat näischt ännert un eiser Kritik par rapport zu dem projetéierte Montant vum Kannergeld, dee sougenannte Montant uniforme. Mä ech soen nach eng Kéier, dass mäer näischt géint déi Philosophie hunn, dass d'Kannergeld fir all Kand dat selwecht soll sinn, mee hei hätt och missten nach en Effort gemat ginn. Mee dat ännert näischt un deem Accord, deen ech elo virdrun ugeschwat hunn. Ech widderhuelen dann awer och hei am Dialog mat der Regierung déi positiv Ausrichtung, déi d'Regierung proposéiert huet a Bezuch op déi zukünfteg Steierreform, Et geet an déi richteg Richtung, well et well et u sech zu enger Erliichterung vun deenen ënneschten a mëttleren Akommesschichte soll kommen. Dat ass eis Haaptfuerderung gewiescht. Mir hunn ëmmer gesot, dass dodran déi éischt Prioritéit vun der Steierreform misst leien. Wann ech soen déi richteg Richtung, widderhuelen ech nach eng Kéier, dass awer déi Richtung nach net duergeet, an deem Sënn, dass mer jo och der Regierung proposéiert hunn, virun allem virum Hannergrond vun all de Krisebelaaschtungen, virun allem steierlecher Natur, vun all deene leschte Joren, dass nach zousätzlech Efforte musse gemat ginn. A mir hu jo do déi Propositione weidergereecht, woubäi mer all Kéiers och widderhuelen, dass mer Géigefinanzéierungen do fuerderen. Éischtens emol, well mer vermëssen, dass virun allem d'Besteierung vun de Revenuen, vun den Erträg um Kapital, dass déi eigentlech an der Steierreform Net virgesinn, dat heescht do d'Besteuerung eropzesetzen, ausser bei der Quellesteier, wou mer iwwregens en Eropsetze vum Fräibetrag dann fir déi kleng Spuerer afuerderen. An et ass eng aner Géigefinanzéierung, déi ass, dass een op där aner Säit net erliichtert, net erliichtert do, wou et net noutwenneg ass. Mär sinn nach ëmmer net bis haut iwwerzeegt ginn, dass et iergendwou noutwendeg wär, fir ënnert enger och ëmmer wéi definéierter Kompetitivitéit vun de Betriber an Attraktivitéit vum Lëtzebuerger Wirtschaftsstanduert, dass ee misst d'Betriber steierlech entlaaschten. Si hunn an der ganzer Krisenentwécklung net erlieft, dass hir Steieren eropgaange sinn am Ënnerscheed zu all deenen aneren, an dofir gesi mer och guer net an, A wéi gesot, de Beweis bleift bis haut schëlleg. De Beweis ass bis haut net bruet, dass do Steiererliichtungen iwwerhat ugepasst sinn, zumools wann et drëms geet, aner Belaaschtungen entgéint ze finanzéiere fir do déi Entlaaschtungen ze erreechen, déi noutwendeg sinn. Ech kéint do nach op aner Sujete goen, wou d'Diskussioune weidergi mat der Regierung, wou ech och mengen, datt eng Partie eigentlech positiv weiderginn, wéi beispillsweis iwwer och dat, wat am Accord vum 28 November 2014 steet, nämlech d'Aféierung vun engem Recht op Temps partiel a Retraite partielle. Ech denken un d'Diskussioune vun enger besserer Gesetzgebung a Bezuch op d'Faillitten. wou mer da jo och haut de Moien e Fall beschriwwen hunn, kritt hunn, wat d'Ofhandlung vun der Faillite vun der Imprimerie Faber ubelaangt, wou mer erëm eng Kéier hu misste feststellen, dass d'Gesetzgebung muss verbessert ginn. Mär hunn Dann awer och Diskussiounen nach iwwer d'Fro vun de Préretraiten, wou mer jo eng Extensioun wëllen op aner belaaschtend Aarbechtsbedingungen an esou weider. Ech hunn elo vum sozialen Dialog mat der Regierung geschwat. Et gëtt awer och nach en anere sozialen Dialog, oder besser et gëtt en net. Nämlech deen mat dem Patronat, der UEL. Ech schwätzen hei elo net vun den eenzelne Betriber an eenzel Kollektivvertragsverhandlungen. Mär haten haut de Moien och en Dossier vun engem Ofschluss an engem Industriebetrib bei Avery Dennison. wou mer e ganz positiven Ofschluss kritt hunn. Dat heescht, ech schwätzen, ech verallgemengeren hei net op déi eenzel Betriber, mee ech schwätzen hei ganz prezis d'Patronatsorganisatioun UEL un an déi eenzel Organisatiounen, déi déi och zesumme bilden. Sozialdialog op deem Niveau fonctionnéiert effektiv net. An ech wëll Iech haut de Mëtten an zwee Beispiller ginn, déi ganz rezenter Natur sinn. Keng Angscht, ech kommen net elo drop zeréck, dass se 2014 refuséiert hunn, d'Proposition vun der Regierung, déi Gott sei Dank d'Regierung dann ëmgesat huet, den Index erëm normal fonctionnéieren ze loossen. Dat hunn ech scho e puermol gesot. Mee hei, rezent Beispiller sinn der zwee. Dat éischt, D'Propositioun, wéi se et nennen, vun der UEL, fir aus der Krankeversécherung eigentlech erauszeklammen, an deem Sënn, wou se wëllen an Zukunft déi sougenannte Cotisatiounen, hir Part fir d'Prestation en nature, net méi wëlle bezuelen. Mir hunn och haut e Communiqué do erausginn zu deem Sujet. Ech wëll an dësem Kontext soen, dass mär dat eng katastrophal Positioun betruechten, déi do d'UEL ageholl huet. Et bedeit weider näischt anescht, wéi dass do eng UEL wëll aus hirer finanzieller, sozialer a moralescher Verantwortung sech zeréckzéien a Bezuch op d'Krankeversécherung, op eise System vun der öffentlecher solidarescher Krankeversicherung an dat ass inakzeptabel. Et ass inakzeptabel, wann een do Propositiounen mécht, déi weider näischt aneschtes bedeiten, dass et zu engem Eropgoe vu sozialen Inegalitéite féiert, wann ee sech wëll aus enger öffentlecher solidarescher Versécherung zeréckzéien. Ech ginn net op hir Mëllechmeedcherechnung an, wéi wann dat neutral wär vum Käschtepunkt, well dat ass iwwerhaapt net neutral. Et bedeit weider näischt aneschtes, wéi datt do eng UEL probéiert, datt op all deenen nächste Jore massiv Geld agespuert gëtt um Niveau vu Cotisatiounen, déi se net méi bezuelen an déi se eesäiteg wëllen op e Salariat erofdrécken. Si wëllen dann, E Salariat, wat sech herno ëmmer erëm Froe muss stellen, wann noutwenneg gëtt, d'Cotisatiounen gegebenfalls an d'Lut ze hiewen. Si wëllen doduerch och e Salariat splécken, fir eben ënner anerem eng privat kommerziell Versécherung ze fërderen. A si wëllen sech virun allem aus der Verantwortung erausstielen par rapport zu eisem lëtzebuergesche Gesondheetswiesen insgesamt. An deem Sënn, also hunn et, si hunn et gesot, si giffen do näischt dovun verstoen, mee ëmgedréint wäert et sinn, wa se neméi an enger Krankeversécherung do giffe matdiskutéieren, dann huet ee och keng Verantwortung méi an da kann ee mat all hire, mat all de méigleche Lobbyen ëmmer erëm politesch op eist Gesondheetswiese schéissen, Stéchwuert, et ass ze deier, et belaascht ze vill eis öffentlech Finanzen, an esou weider an esou weider. Dat, wat hei proposéiert gëtt, vun der UEL ass fir en OGBL inakzeptabel an et ass u sech dat beschte Beispill, wéi wéineg sozial responsabel eng UEL am Moment hei am Land agéiert a fonctionnéiert. Wéi gesot, dee Wee, do maache mär do net mat a mär sinn och frou, doriwwer, dass eng Regierung deem eigentlech schonn eng ganz negativ Positioun entgéint gehalen huet, ënner anerem och de Minister vun der Sécurité sociale. En zweet Beispill vum sozialen Dialog, deen net fonctionnéiert mat der UEL, ass déi Diskussioun iwwert d'Aarbechtszäiten. Mär hate gëschter 13, meng 13 oder 12 oder 13 Stonnen Diskussioun a Verhandlungen zu Sennengen mat der UEL, mat dem Aarbechtsminister an a senge Leit. An elo kann een dat egal wéi interpretéieren, dass et net zu engem Accord komm ass, ob et dat kee Konsens ass, deen do net entstanen ass, oder ob een dat vläicht méi einfach seet, carrément d'Verhandlungen tëschent eis an dem Patronat sinn do effektiv gescheitert. An den OGBL huet alles gemat, net nëmme gëschter, mee all déi Reunioune virdrun, fir en Accord ze fannen, mee den OGBL hat kee Mandat vun all senge Memberen, an ech sinn esou fräi ze behaapten, vun alle Salariéen hei aus dem Land, fir eppes ofzeschléissen, wat an Zukunft géif d'Aarbechtszäite vun de Leit hei am Land, vun de schaffende Leit hei am Land verschlechteren a wesentlech a Fro stellen. Ech wëll. An dësem Kontext nach eng Kéier eis Positioun ganz kloer soen. Mär hunn am Moment e PAN-Gesetz, wat e Gesetz ass, wat net gutt ass, well schonn haut bei den Aarbechtszäite villes am Schife läit, an dat zu Ongonschte vun de Salariéen. Just ee Beispill, An dem PAN-Gesetz gëtt et eng Iwwerstonnendefinitioun, déi eigentlech keng ass, schwammeg, diffus, vag, op honnert Méiglechkeeten ze interpretéieren, wat doduerch dozou féiert, dass haut massiv Iwwerstonnen hei am Land gemat ginn, déi net als Iwwerstonne bezuelt ginn, an dat bezitt sech net nëmmen op d'Majoratioun, mee et ginn och ganz vill Stonnen hei am Land gemat, an dat a villen Wirtschaftsberäicher, an deene meeschten, wou iwwerhaapt herno d'Iwwerstonne guer net méi optauchen a bezuelt ginn. An dat huet ganz vill mat deem Gesetz ze dinn, wat bekanntlech d'Aarbechtszäite maximal nëmme flexibiliséiert bis zu engem Mount. D'OGBL huet gesot an der aktueller Diskussioun, dass besser Regele mussen agefouert gi fir d'Aarbechtszäiten. Besser Regelen, dat heescht, dass deen Eenzelen, dee schafft, eng besser a méi eng esou laang wéi méiglech Planung huet, wéi e schafft, an dass en och, sou laang wéi méiglech Virwarnzäiten huet, wann eppes gegebenfalls un sengem Aarbechtsplang muss geännert ginn. Och déi Problemer huet dat aktuellt Pannegesetz net geléist. An da kënnt eng Fuerderung vum Patronat, déi seet, ma ee Mount geet net duer, mär wëlle gesetzlech véier Méint, mär wëllen eng weider Flexibiliséierung. An den OGBL huet vun Ufank u ganz kloer gesot, Esou eng Diskussioun ass éischtens mol mat deem verbonne wat och Enn nonzeger Joren net um Niveau vum PAN-Gesetz passéiert ass, nämlech déi an Aussicht gestallten och Verkierzung vun den Aarbechtszäiten. Flexibiliséierungsdiskussioun ass ontrennbar verbonne mat der Verkierzung vun der Aarbechtszäit. Dat war am Ufank vun der Diskussioun esou an dat ass haut och nach ëmmer de Fall an dat wäert och esou bleiwen. An domat geet et net duer, well niewent der Definitioun zum Beispill par rapport zu den Iwwerstonnen an der Gestaltung vun der Planung vun der Aarbechtszäit, ka mer, wann ee wëll, weider Flexibiliséierung diskutéieren, wou een d'Referenzperioden also nach méi laang mécht wéi just e Mount. Jo, da mussen zousätzlech Reegelen agefouert gi fir deen eenzelne Salarié, SAIU, ze schützen, zousätzlecher Natur. An ech ginn Iech ee Beispill, dat ass, dass, wann ee méi laang, wann ee méi laang wëll flexibiliséieren, an deem Moment muss eng nei Notioun agefouert ginn, net nëmmen d'Begrenzung vun der wöchentlecher Aarbechtszäit, mä virun allem déi vun der monatlecher Aarbechtszäit. Et muss no uewen eng Limitt agebaut ginn. A fir et kloer ze maachen, an da wësst Der firwat dass esou Diskussioune scheiteren, E Patronat wëll, dass et hei am Land méiglech gëtt, dass véier Mol hannereneen, véier Wochen hannereneen 48 Stonne geschafft gëtt, ouni dass dat eng Iwwerstonn ass, oder dräi mol 48 Stonnen hannerenee geschafft gëtt an dann enke 40 Stonnen, ouni dass dat eng Iwwerstonn ass. A wann ech vun deene véier mol 48 Stonne schwätzen, muss et ganz evident sinn, dass dat net däerf passéieren, wann ee wëll d'Gesondheet an d'Sécherheet vun de Leit nach seriö huelen, dass dat e seriöt Thema ass. Wann een awer och, wéi dat d'ailleurs den Aarbechtsminister wëll an d'Gesetz aschreiwen, dass en Aarbechtszäitgesetz soll gutt Aarbechtskonditioune schafen, da muss et och do eng Limite ganz kloer ginn, wat iwwerhaapt maximal an engem Mount méiglech ass. Ech hunn Iech dee Punkt gesot, well dat ee vu méi Punkte sinn, déi eeben elo gefeelt hunn, fir dass et zu engem Accord komm ass. Ënner anerem d'Fro jo dann donieft och vun der Aarbechtszäitverlängerung. Verkierzung. Den OGBL, dee verlaangt do eng Limitt. A mir hu proposéiert, well et gi jo ëmmer erëm Leit, déi mengen, den OGBL wär net bereet, och iwwer méi flexibel, méi variabel Aarbechtszäiten ze diskutéieren. Mee den OGBL seet, dat muss kloer geregelt sinn an et musse Konterpartie ginn. An dësem Fall ass et ganz kloer, dass mer proposéiert hunn, dass par rapport zu der 40 Stonne Woch, wann een dat op de Mount rechent, et kann e plus minus 10 Prozent ginn, ouni dass dat direkt zu enger Iwwerstonn féiert. Dat ass déi maximal planbar Aarbechtszäit. Wann dat refuséiert gëtt op där anerer Säit, da kann et net zu engem Accord kommen. An ech soen dat och elo schonn en vue vun deem, wat den Aarbechtsminister ugekënnegt huet, nämlech datt e sech elo selwer proposéiert huet, e Gesetzprojet auszeschafen, an déi plus minus zéng Prozent wäerten do fir eis eng ganz, ganz wichteg Fuerderung sinn. grad esou wéi d'Limitatioun vun den Zuel vun den Aarbechtsdeeg, eng kloer Definitioun vun den Iwwerstonnen an da virun allem och, wat passéiert, wann Iwwerstonne, Mehraarbecht muss geschaff ginn, da wëlle mär, dass deen, dee sech zur Verfügung stellt, fir säi Betrib méi ze schaffen, Mehraarbecht ze maachen, dass se déi net nëmmen dann och majoréiert kritt, wéi et muss sinn, mee dass et herno och hee muss sinn, deen de Choix muss kënnen hu wéini dass eppes a Fräizäit dann entgéintkompenséiert gëtt oder ob déi Iwwerstonn gegebenfalls och muss bezuelt ginn an dass dat net rëm eng Kéier kann e Patron sinn, deen da fir zwee Kéier eng Decisioun par rapport zu deem Ganzen do anhëlt. Resuméiert ginn et eng ganz Partie Punkten, déi dozou gefouert hunn, dass et zu kengem Accord komm ass. A mir sinn elo dann an der Situatioun, wou, an ech hunn et gesot, den Aarbechtsminister sech proposéiert, e Gesetzprojet elo ze preparéieren. An da soe mir als OGBL ganz kloer, den Aarbechtsminister kennt alleguerten eis wichteg Punkten, a mir fuerderen, dass déi an deem Gesetzprojet respektéiert ginn an et gëtt vum Fong hier zwou Méiglechkeeten, et sinn zwou Varianten. Déi éischt Variant, dat ass e verbessert PAN-Gesetz, wou déi maximal Referenzperiod, déi legal méiglech ass, de Mount ass. An déi zweet Variant, dat ass grad esou verbessert Regele vun den Aarbechtszäiten, plus adaptéierter am Kader vu gegebenfalls enger längerer Referenzperiod. An da muss dat natierlech d'Konterpartie hu vun enger Aarbechtszäitverkierzung. Dat sinn déi zwou Varianten, déi elo méiglech sinn a mär fuerderen d'Regierung op, en Aarbechtszäitgesetz ze maachen am Interesse vum Salariat hei zu Lëtzebuerg. An et kann net esou sinn, dass en Aarbechtszäitgesetz nach weider verschlechtert gëtt, wéi dat bis elo schonn de Fall ass. Wat d'UEL ubelaangt, kéint een dat resuméieren, datt hir Haltung, och grad esou wéi am Fall vun der Krankeversécherung, héchst sozial irresponsabel ass par rapport zu hiren eegene Salariéen. Et kéint een et esou soen, D'UEL ass net räif fir eng weider Flexibiliséierung hei zu Lëtzebuerg. Et wär zu engem Accord komm, wann eng UEL och op de Wee gaange wär, grad esou wéi den OGBL, fir eng Harmoniséierung zwëschen den Aarbechtszäitinteresse vum de Salariéen an eben de Bedürfnisser vun de Betriber ze agéieren. Dat huet d'UEL net gemat. Ech ginn zu engem weidere Punkt iwwer. Dat sinn déi aner Dossieren, déi mer diskutéieren. Ech hunn der schonn zwee ugeschwat gehat, Avrilln an Dennison, respektiv d'Faillite bei der Imprimerie Faber. Mee ech mengen, donieft ginn et zwee ganz, ganz wichteg Dossieren, déi am Moment en cours sinn. Dat sinn, D'Kollektivvertragsverhandlungen am Busberäich, déi hu mer traitéiert, a virun allem och d'Kollektivvertragsverhandlung am Beräich vun der International School, wou mer jo bekanntlech zënter Kuerzem konfrontéiert si mat enger Aktioun, déi ganz staark verfollegt gëtt vun deene Betraffenen, nämlech een Bummelstreik. An e Bummelstreik an deem Sënn, datt et nach just Dingscht no Virschrëft gëtt. A mir halen och drop, datt do vu Säite, vu Patronatssäit hier an der International School, datt do elo seriö verhandelt gëtt, virun allem da wann ee weess, dass déi privat Schoul och vun engem Staat subventionéiert gëtt an dass an där Enveloppe, wann eis Informatioune stëmmen, an där Enveloppe jo Gelder sinn, déi virun allem dra si well an dem Beräich, am öffentleche Beräich elo jo eng Gehaltsentwécklung stattfonnt huet. An dann ass et esou, wann dat an d'Enveloppe vun sengem Betrib dann afléisst a vun eise Steiere bezuelt gëtt, mä da muss dat och deen Zweck erfëllen, dass dat an d'Loun an d'Aarbechtsbedéngunge vun deem Personal fléisst an net an iergendeppes aneschtes, well soss muss ee jo iergendwann eng Kéier d'Fro opwerfen, ob dat de richtige Gebrauch ass vun den öffentliche Gelder. Ofschléissend. Hu mär iwwert eise Kongress geschwat, den ausseruerdentleche Kongress, deen elo den zweete Juli wäert stattfannen. Deen ausseruerdentleche Kongress steet ënnert dem Stéchwuert vun enger Statutenreform fir den OGBL. Dat ass eis eege Konstitutioun, fir et elo mol esou ze nennen, a wou mer eben elo eng ganz Partie vu Propositionen hu fir den OGBL op alle Punkten, ob dat um Niveau vu senger Mitgliederbetreiung ass, am Aarbechtsrecht, am Sozialrecht, oder ob et um Niveau ass vum Fonctionnement vu sengen eegene Strukturen, souwuel seng Lokalsektionen wéi natierlech seng Beruffssyndikater a seng Abteilungen, wou mer eebe par rapport zu deem eng ganz, ganz Partie vu Propositionen hu fir eis ze adaptéieren, unzepassen, ze moderniséieren, fir den OGBL insgesamt als éischt Gewerkschaft hei zu Lëtzebuerg op d'Zukunft ze preparéieren a fir d'Zukunft ze stäerken. Ech mengen, ech brauch net ze soen, dass dat och interessant ass. Dat ass u sech en Zoufall, mee et ass e flotten Zoufall, dass dat dann och jo bekanntlech an d'Joer fält vun der honnertjäreger Gebuertsdagsfeier vun de fräie Gewerkschaften hei zu Lëtzebuerg. Do wäert an den nächste Wochen eisen Dokumentarfilm erauskommen iwwert déi honnert Joer, gedréint vum Regisseur Andy Bausch a mär hunn dann och eng akademesch Sëtzung, déi ech och scho kann annoncéieren, den 19 Oktober am Gebai vun der Uni Lëtzebuerg. Wat déi Statuten ubelaangt, huet haut de Moien den Nationalvirstand de Projet validéiert. Dee geet elo weider an eis Strukturen zur Diskussioun, woubäi déi Diskussioun, dat wëll ech och soen, elo scho Méint a Méint laang am gaangen ass. Et war bis elo eng ganz lieweg Diskussioun mat allen implizéierte Strukturen a Mandatsträger a mir si frou, dass ganz, ganz vill Iwwerleeunge ragefloss sinn. A vill vun deenen Iwwerleeunge sinn ech och sécher, wäerte sech herno an den neie Statuten erëmfannen. Voilà, dat wëll ech da vläit nach just drun erënneren, dass mer och kuerz virun de meeschte Mee stinn. Mir hunn den 21 Abrëll, wäert mer owes eis Veranstaltung, kann ee soen, eis politesch Veranstaltung hu vun eisem politeschen éischte Mee zu Déifferdeng, den 21 Abrëll. An dann den éischte Mee natierlech den och de grousse Rendez-vous an der Abbaye Neimünster, wou mer erëm eng Kéier mat engem ganz flotte Programm wäerte jiddweree begeeschteren. kënnen. Voilà, ech stinn elo op fir Är Froen.